Bɔne deɛ deɛ bɔne deɛ ɔtumi ka. Aha aha nsɛ biribi adi deɛ mɛto nka ɔmfa ɔtumi nka. Mɛto nka mɛto nka. Ok ok ok dwumadie n'aba na wie. Bɔne deɛ mɛto nka. Ok sɛ um, biribi aba na wie yɛ wɔ hɔ. Ɔ oh, biribi aba na wie yɛ kɔtɔkɔ ɛde hɔ ama ɛna ɛkɔ. Oh, ok ok so Bernard Somago no ɔhyɛ no a. ɛna wɔn akuta ɛno a oh, okay okay ɛno a ɛno a ɛno a okay okay na um wɔn a wɔwɔ agopama no so um after sɛ dwumadi na aba na ewie yɛ wɔde wɔabɔ wɔn ho akɔn ma saa ɛna dwumadi na aba na ewie yɛ afɛ no mmienu no hwan na edi agorɔ paa. oh born again sɛ yɛde no kura na ɛkasa deɛ a i will sit asare korokoro ɛnɛ almost about five years ɛyɛ nsɛsɛ mu.

Oh, ball possess wise no, uh, me the second half na Emmanuel Nchibai na ɛka ho deɛ a, I will give Asare Kɔrɔkɔ seventy percent. Because no ɔmo possess ball possession. Oh yes, I'm telling you, yes. Wow. No ɔmo possess first half no. Now, but Emmanuel Nchibai no, ɔbɛsesa mm-hmm. game no totally. Mm, oh, okay. Aha, ɔbɛsesa game ni totally so ɔbɛma ɛne watena so paa between Chinedu ɛne aberanteɛ a yɛfrɛ no Lord Amoa ɛbɛyɛ adwuma yie paa because Lord Amoa gye bɔɔl no a ɔhwɛ sɛ tɛpa mu mɛdɛdeɛ wɔsene nka oh okay okay okay na sɛdeɛ wo alexia meto nka woteme nka Aha ɛyɛ a na wo line no ase kɔ o. Oh ok ɛyɛ a biribi adeda mu deɛ wo ka sɛ biribi aba so wɔn Ah ok. Ahaa nti um sɛdeɛ wo ka no nti baabi ne Gold Stars ɛbɛnya thirty percent anaa um se saa na ɛteɛ. Oh I will give them thirty they have given us ade kɔrɔkɔrɔ nice bid but ɛmma amanfoɔ nyɛ wɔn adwene sɛ

Dɛn na ɛbaeɛ a Jessico ne Asante Kɔtɔkɔ tumi hyɛeɛ? Ná bɔɔl no ankasa ne bɔne na na wɔrebɔ, anaa nso sɛ ebia na wɔanyɛ wɔn adwene sɛ ebia goal no nhia wɔn bebree, wɔyɛɛ sɛ wɔbɔɔ yɛn ho pepapepapepapepaa. Ɛɛm, sɛn na na ɛteɛ? Kotoko played very well but the defence of Bebeiri Gold Stars wasn't bad ɛna mind you first half no Asare Kotoko was relying on striker yɛfrɛ no Abdelrahman Yogob ɔno ɔgye bɔɔl no a sɛ wote sɛ na media no ɛyɛ dede wɔ akyiri ma mekyerɛ wɔn a ɔgye bɔɔl no a ne bɔɔl blocking no yɛde no kɔɛ kasa ɛyɛ problem kakra because Kotoko bɔɔl no a wɔto no woyi Bernard Sumwa fi hɔ a ɔno ne anim wɔ also Enkersins a Yogob gye bɔɔl no a ɔntumi mmɛhyɛ ontumi nyɛ adwuma kɔtɔ kɛ kɔtɔ kɔ created the chances but the question is who will score the goal because aberanteɛ na wɔde wɔn ani ato no so no ɔno ontumi nsɛ goal no the players played ɔno no seventy four no kɔla na wɔbɛte wɔn so asa that is obi baabi na mi mpɛ sɛ mi tie ma wɔn kɛ wɔ ti because ɔno yɛde bɔɔl no ma no eighteen yard box ma ɔto ampa wɔn ne adeɛ so sɛ kɔtɔ kwansɛ match goals a.

Emmanuel Antwi baeɛ no de yɛhuu asade kɔrɔkɔ sɛ this is a team a Jos Fanati reyɛ nti ɛmma goals no a wɔanhyɛ no nnaadaa wo because makyerɛ wo sɛ goals no deɛ wɔn creative bi but striker no a ɛbɛhyɛ no was the problem of the day nti born again ne me deɛ no deɛ saa na ɛteɛ. Okay, Alezra, um, yɛnhwɛ na first half na akyitaafoɔ no nhyɛ da mma yie na wokyerɛ mu sɛ wode w'ani hwɛ mu na sɛ wokan a woyɛ counter ball Nti na wotumi kan a wobɛnya nnipa bɛyɛ se 400. Um, before sɛ dwumadie no ba bɛba na ɛwieɛ no na akyitaafoɔ no te sɛ wɔ hɔ. Oh, oh, oh, oh, Alezra afiri ahoma no so nti no yɛbɛtoa so de afiri hɔ. Uh, meba, meba, meba, meba sisɛ no afiri yɛaba ahoma no so.

okay um, alezo a abɔ mmɔden ato gya no atumi nso de ama yɛ deɛ firi mu ba yɛ nyinaa alezo a abɔ mmɔden atumi nso ayɛ ho adwuma de ama yɛn Ɛno nti no, ɛnkyɛ biara yɛbɛtoa so nso de afiri hɔ. Sɛdeɛ madi kan aka no, yɛbɛba nhoma no so, na afei yɛatumi nso aba abɛdi nkɔmmɔ nso de afiri hɔ. Ɛyɛ a na wɔahyɛ no nso de ama me sɛ first half no medi kan de ɛyɛ ahoma no

461 Wofrɛ ba so a, yebetumi nso adi nkɔmmɔ. Ɛnkyɛ biara, KK betumi nso adwen ne me na afei asɔre dwumadi no so na um, nnunsia kaseɛbɔ ɛbɛba, na mmom um, wohwɛ wo mmerɛ no a, mmerɛ no kakra wɔ mu nti ɛnwom bɛba w'akwan mu. Ɛnwom no si a, na afei nnunsia kaseɛbɔ atumi nso aba abɛtoa so nso atumi nso adi ama wo. Na hyɛ no nsa me sɛ wei yɛ pre-season friendly. na ɛgu so a ɛrekɔ so. Asante Kɔtɔkɔ pre-season no ɛgu so a ɛrekɔ so wɔ Cape Coast um, wei Cape Coast mmɔnten so Amerika Cape Coast Sports Stadium nti wei Cape Coast mmɔnten so ɛna Asante Kɔtɔkɔ ɛyɛ wɔn pre-season wura mu a um, the Phobians Hearts ɛwura mu wɔ Togo hmm, sɛdeɛ Asante Kɔtɔkɔ ɛwɔ Cape no Hearts ɛdeɛ ɛwura mu ɛwɔ ɛyɛ Togo a um, wɔhwɛ na afei wɔakɔ akɔtoa ɛyɛ wɔn pre-season no so na afei nneɛma atumi nso akɔ yie nso de ama club no nso ɛwɔ hɔ nti Haas ɛnyɛ awura mu uh, me ne wo kasa yi deɛ baa na deɛ Haas akodu Togo a ne saa nyame yɛ adom ɔkyena um, yɛbɛba wɔ sports tebit na afei yɛde feedback na afei deɛ ɛfiri hɔ bɛ ne nyinaa atumi nso de ama wo um, ti line no sɛdeɛ mekae no Ah, wo peke a na ayɛ biribi wɔ hɔ. Ah, mobɛyɛ ne dɛn nti no? Ah, deɛ ɛbɛba yɛ firi bɛtumi nso apeke bɛtumi afa no. Na afei yɛtumi nso atoa so wɔ hɔ. Na deɛ ɔhɔ nso atumi nso atoa so. Hyɛ no nso. Sɛ Asante Kɔtɔkɔ pre-season a ɛrekɔ so no, wɔbɛbobɔ matches no bi a ɛwɔ hɔ. uh, matches no deɛ wɔn bɛbobɔ bobɔ bi a na afei wɔn atumi nso ato ase na afei ghana premier league 2024 2025 season no atumi nso ahyɛ aseɛ asante kɔtɔkɔ first game obɛwura mu ɛwɔ aliu mahama sports stadium ɛhɔ na kɔtɔkɔ ah, eh, wɔn ne kawla united yes what a game

wokɔfɔ akyire ha nti ɛma wo kyɛɛ nti metie nyɛ no sɛ ei na afei nti dada ɔnyɛ nnuru hɔ sɛ ɔno no ɔn sɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ link na wokɔpɛ nti sɛ saa link ne stop yi a automatically na another link nso tumi yɛ dɛ ɛba nti nyame anyɛ adom na akɔnya artistfoɔ na ɔmo ɔmo deɛ ɛnwom nwom no deɛ anadeɛ sɛ wahyɛ asɛm ne sɛ but ɛkyerɛ no afa ne ka ho dabi ma fa kyerɛ me kɔ straight kɔ straight straight mpo no no adwuma na adwuma na ɛden o adwuma na ɛden na wo deɛ wa stop ne deɛ mede deɛ kɔ ɛkɔ wo stop ne nyɛ yie ɔho dɔm ne ɛgu so ne deɛ ɛyɛ suti ɛna ɛde kofi kokuro mi ba no okay yɛn ne ne efi yɛn kɔ yɛ sports production nfa nkɔ tv enyim bi na deɛ ɛwɔ mi okay um, eh, dwuma deɛ n'aba na ewie yɛ. Eh, kɔtɔkɔ fans deɛ no mo expect ya no sɛ kɔtɔkɔ betumi awe ne match wi after sɛ me me deɛ ma hyɛ ɔmo two one no eti fans n'akoma so adeɛ ɛna ayɛ dɛ akɔ so ama ɔmo na ɛna ehu sɛ first eleven no. ɛyɛ different from Mediama match no. But yeah. second half no coach no eyi bi film de bi bɛhyɛ mu. Yeah, Emmanuel Ntwi mu nyinaa bɛba. Aha, I think sɛ Emmanuel Ntwi bɛyi baba yaya. Ana aha. Nti ɔno ɔbɛbɔ number 10 no. Wo sɛ de I think sɛ Mediama game no na ɔbɔ 6 as 8. Ba wo win de ɔbɛbɔ number 10 na ɔpɛ no. Ɛna ɔne eh Makiche Dwamena ɛne eh Samuel Tino du combination no. Na yɛ kama. Sɛ ne commentator no de tu dwa ɔsɛ ɔbaa mu no. Game no bɛsɛ san ma kɔtɔkɔ. Ɛbɛ dominate. Nti yɛ hope sɛ ɔmo bɔ matches atoatoa so no. I think sɛ ɔmo ne eh, Hɔhɔe FC. Ah, I think sɛ ɔmo Hɔhɔe cup bi o sɛ baabi bɔ. Ɛbɔ. Nti ɛno nso so hmm. ɛyɛ likely sɛ Kɔtɔkɔ betumi a. Maame kɔnfɛ me date no deɛ okay. mugu so a wɔkasa no mede date no bɛma yɛn atiifoɔ. Um, nti eh, coach Ogum ɛhyehyɛ nneɛma ɔhwɛ combination a ɔde bɛgyina eh, akyire hɔ defence no ɛne midfield ɛne anim hɔ. Ɛsei sɛ ɛyɛ pɛɛ two games a

So ate aseɛ? Yeah. Nti ɛyɛ first match clean sheet deɛ asɛ goalkeeper deɛ. Commentate Alezra nso kaa ne ho asɛm. Aha ɔkaa ne ho nsɛm pa. Yeah, ɔse na ɔnsa mpɛ sɛ ɔbɛkɔ nsɛdi n'ani abere gidigidi. N'ani abere gidigidi. Nti. Mepɛ da me nso mepɛ da koro no mahwɛ no. Na wokɔ hu no nso a yɛn bɛhyɛ o. Ɔn sɛ me ani a yɛn fa nhwɛ players ne goalkeepers deɛ. Mm. ɛyɛ na meyɛ adeɛ ah, afei ne yɛreba but um, yɛpe player baako mmienu bi ma wa ɔnse nanse na deal bi yɛ ɛkɔ so ah, yɛtrae sɛ de player bi bi wura bɛɛ dwom ɛnkyɛ Mm. international born again. nti ɔde ɔde yɛ ni yɛ ni nkɔmɔ. nti goalkeeper no first match clean sheet. Mm. ɛyɛ very good ɛde ma goalkeeper no. nti hɔhɔɛ match no so ebi a na coach na hwɛ ne performance no nso na watumi de ayɛ dɛ.

Wo try players no nyinaa. Wo bɔ different combination. Na wahwɛ. Sɛ na bɛyɛ season no bɛ start no bɛhu wo first eleven. Ɛna coach na nso aka. Ɔsi players na ɛwɔ hɔ no. Mɛba hɔ. Kɔtɔkɔ ne hɔhɔ yi deɛ no ɛyɛ cup o. Ɛyɛ cup match. Mɛnhu biribi don't worry Mamuruwa cup. Don't worry. Ɛno na menim sɛ yɛ. Sɛ ɛnyɛ anka chefuo no. Nti hɔhɔ united FC. Hɔhɔ united FC.

Ah, okay. So what you say? Yɛmfa ne sɛ ɔmo na ɔmo awie. Yeah. Okay. Because ebi te sɛ division one sɛ the last time me me me yɛ division one bi ne um, division two bi ɛne me mo di na ɔmo ne pɔtɔkɔ bɛ bɔ nansi ya me di ho dwuma. Ah, okay. Deɛ nti something was paid. Ah, okay. So what you say? Ntumi inv ee big club yɛ kɔ ee. Ah, Dabi. sɛ na meka sɛ mehobi sɛ ɔmo so wonya ɔmo gye sika Ah, ɔmo sure. ɔmo gye sika kakra.

Ah, nti saa na ɛte has nso awura mu wɔ togo ah, mokɔ togo ah. lome ma ɔmokɔ akɔdi eh, eh, eh, ɛnɛ na ɛkyini ɛyi no kɔ so wɔ office discussion no kɔ so um, hours na ɔmode kɔ no ɛwa ebi si three ebi si four ebi si five mekɔ togo da na wohwɛ aviation wobɔ mu mbɛhu no a aviation minister ka wobie line no a na wɔbisɛ adwadifoɔ no

okay um ɔbɛsɔre akɔyɛ wɔ adwuma a na wayɛ ne ntɛ na mede mewia mede mepɛ baako bi de atom ɛnyɛ sɛ adeɛ no bɛkyew so kekekeke ahomakye na mu sɛ 54 minutes ago around bɛyɛ 4 something na sɛ ah ade wo nana

Baa ma mekyia ɔbaa pa Matilda nso wɔ hɔ. Ah, okay. Aye, ɔbaa pa Matilda um, mekyia. Okay, keke. Bon. Yɛn fancy. Ah, yɛn fancy. Yɛn fancy, yɛn fancy, yɛn fancy. Um, nti um, aten sɛ saa na ɛte. Nyame yɛ adom a, ɔn sɛ mede kan de to dwa the last time sɛ um, nyame yɛ adom a weekend yi uh, ma me ma me ma ma ma me nkyɛk me wɔ me wɔ ayi bi wɔ culture center. Ɔn sɛ um, owura mu wɔ Bantama ahemfie side wɔ na um, maame bi yɛ indomie wɔ hɔ. Aha, ɔba bɛ wale. Ah, wedding na na woka no. Ah, wedding na na meka no. Nyame yɛ adom a ɛba so. Wohu sɛ adeɛ nso ɛba so saa no ɛyɛ sɛ wo try sɛ wobɛtumi nso ayɛ dɛ, ayɛ biribi. Nti Nyame yɛ adom a ɛbɛba so 14th of September, the second week of September ɛna ɛba so wɔ cultural center. Um, wei yɛfɛ no ti, tiwa, hmm, wei yɛ tawia, daabi, wei yɛ tawia, mebɛfi ne din, ɛyɛ tawia. Aha, um, kwadwo tawia. ɔne Filistia yi nti amoa. Aha, nti me maame ne me papa wɔ nti to queen, to queen, to queen. Biribiara nso bɛtumi sɛ ɛfa nti nyame yɛ adom a ɛba so um, 14th of September um, 12 no na biribi ahyehyɛ so wɔ cultural center ɛwɔ hɔ nti no um, saa na ɛte nso ɛwɔ hɔ nti ɛde dwumadie no asi um, dwumadie wɔ hɔ ɛba aba bɛtoa so ɛnwom na ɛba wɔ akwan mu Ɛnyom no si a, ne mfe akaseɛbɔ nso bɛba aba abɛtoa so atumi nso de ama wo. Yɛkɔ yi deɛ maame mpɛ nnwom mfa ntom na DJ ah, DJ na ɛwɔ mmerɛ a mɛtake over ah, ne yɛn nkorɔ so over na afei yɛmfa nonsia akaseɛbɔ no mfa mmra mmɛhyehyɛ so mfa mma wo nti na yɛbɔ hyɛ bɛ electric asɛ na mekamfo na mede ama nti na wotumi ka a Baabi baako pɛ na ɛwɔ sɛ wotumi nso de w'ani kyerɛ mu. Ɛyɛ bɔhyɛ by electrical. So wura mu wɔ hɔ na abɛgye nkanea papapaa. Ne nyinaa ebi nso wɔ yɛn asoɛeɛ na afei nneɛma nkɔ yie nso mfa ma wo. Aha na woba a nkanea papapaa ne nyinaa wobɛtumi nso anya bi nso wɔ ha na afei nneɛma atumi nso akɔ so paa atumi nso de ama wo. Nti no bɔ mmɔden na wura mu wɔ Doom Prison so and about. Ɛdɛn a Wote me nka wɔ mu yi, ɛdɛn a Ɔyepa FM, Ɔyepa TV, Promise FM, Promise TV wɔ mu no, wobaa wo nsa nso ɛbɛtumi nso aka yɛn. Wuramu wɔ hanom yi ara na bra Promise Herbal na bra bɛgye abibiduro ahodoɔ no nyinaa, aduro bi a wopɛ biara, wura mu nso wɔ Promise Herbal, wo nsa nso ɛbɛtumi nso aka bi. Wobɛba na ɔbaa pa ma, um, ɔbaa pa uh, Vida, uh, wobɛba na Vida nso wɔ hɔ a, Ɔredi dwuma, rebɔ adwuma nso wɔ hɔ. Enti no wura mu na bra bɛgye ɛyɛ nnuro ahodoɔ no nyinaa bi ha wɔ Promise Herbal na afei nneɛma nko yi nso mfa ma nso wɔ hɔ. Enti no mede dwumadie no asi baabi bi a wobɛhyia me bi a ɛyɛ no afɛ me bɔn again anaa nso sɛ bɔn bɔn no fɛ me a yɛbɛtumi nso adi nkɔmmɔ. Mede nnwom wei atom nti wei na mede agya wo. Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena